Hlan liopi ah khua pakhat ah tarpa pakhat a rak um. A thathu tukmi a si. A thathut tuknak ah hin mi nih rak theih dih a rak si. Amah ca hin rian zong a um huaha lo. Inn chia ngaimi a hmaiah khin a thu i nikhat chung cu a caan a dih tawn. Pakhatkhat nih ka pu zeicahdah rian na tuan ti lo tiin an ti tikah panh butin khin ka thazang ka chiah tiin a leh tawn hna. Asinain tarpa a lung chungin cun a rak ṭih tuk caan a liam hlamah a thilthuam pawl an chia hlamah ve a zal chungah cun zeihmanh a um bal lo. Nikhat cu Peter an timi ngakchia pate cu khua ah cun a rak phan. Annih hi a hmurka tammi te le aa plekmi te a rak si. Nifa tein tarpa zeihmanh tuah bal loin a ṭhut peng kha a hngalh. Voikhat cu Peter nih bia a hal. Ka pu, na upa cang, asinain na nung rih ko hi na thazaang zong a ṭhawng rih, zeicahdah na nunnak caah thil pakhatkhat na tuah lo ee tiah a ti. Tarpa nih cun a ni i ka nunnak ca hin thil phunkhat cu ka rak cawng bal. Mah hna cu tangka i khon, thazaang i khon, tampi i zuam lo, mah hna kha nangmah caah nunning thar a si tiah a ti. Peter cu dai tein a um. A thazing ah cun Peter cu a ra ṭhan i, Ka pu, na cawnnak kha a palh tiin ka ruah a ti. Tarpa nih cun khuaruahhar ngai in a zoh. Peter nih cun minung pawl nih tangka i khon tiin an chim. Asinain ahohmanh nih zei bantuk tangka khonnak nih dah na hmailei lam a hrawh dih ti cu ahohmanh nih an chim lo ee a ti. Thiamnak ah tangka na hman lonak thawngin tangka naa khon, rianhar hrial in thazaang naa khon, i zuamnak khaan a hrial i nunnak in thazaang na khon tiah a ti. Peter a bia pawl nih tarpa cu ṭek tlak bantuk in a tlak. Cu zan ah cun tarpa cu a it kho lo. Kum tampi chungah a voikhatnak amah le mah biahalnak aa tuah. A no lio kha a hung hngalh ṭhan. Thilri cawknak ding caah tangka khon hmasa a hau a ti. A thilri vialte kha a khon dih nain tangka fangkhat hmanh a ngei lo. A thaizing ah tarpa nih a ngeih Chun a simi radio a hlunmi pakhat kha a zuar. A hmuhmi tangka in dawr caah a herhmi cawknak ah a hman. Asinain a kut a ther cang, a khup tha a um ti lo. A lungthin nih a duh tuk caah khuami pawl thing in sermi thilri siseh a dang thil zong kha a remhpiak hna. Voi tampi a hlawh a tling lo, tangka a sung, a palh lengmang ko nain a palhnak nih thil thar a cawnter lengmang. Dusah tein aa remh thlamah nikhat cu tarpa sinah Peter cu a ra ṭhan. Tarpa nih cun panh bu tein khin Peter atu cu ṭihnak chungah tangka ka hong ti lo ṭhanchonak ka hman cang cawnnak ah ka hman cang ṭha chinchin in ka hman cang tiah a ti. A mitthli ha bu ning khin hman awk simi kha hman loin kaa khon i kum tampi ka liamter tawn. Kum tampi liam hnuah thathumi tiin auh ka si ti lo. Asinain malam ah aa hngatchan khawhnak ding caah ralṭhatnak ka ngei cang. Nin ni ah tuah ngam lonak ṭihnak kha na khon ti lo ni ah na nunnak aa thlen ahcun ralṭhatnak man hram i thawk.